Nuhaku te chuan Ruisui chu khua chu an fangpui a, an lep hmasa te chuanin an hruai a, khaw chanchin te chu an hrilh hre ve zel a. Tichu ka sa te nen an indo lai te pawh chu an sawi a, Ruisui chuan a nih chuan misual pa chu chhan chhuah a tum leh si ni maw tiin a zawt a. An ni chuan ni chiah e, Senku chuan a theih anga tam mihring nun a chhan a tum alawm an han ti a, Ruisui pawh chuan a nih chuan kan chhan chhuak vek anga ni mai lawm a lo ti ve a. Lehlama an lawng tuk tur chu a len mai bakah a changkang dawn em avangin tuk chu a hau tak khawp mai a, an duh anga chak pawh chuanin lawng chu an siam thei lo. Zanah chuan chawn ei dawn a, Ruisui chuan a rim atang chuan chawhmeh tui tak a nih dawn chu sa pawh chi hrang hrang a ni ngei ang a han ti a, mahse an chawhmeh chu sangha vek chu a lo ni a. Sangha hem, sangha chhum, sangha bai. Chrome chu lawm avangin a lo zuang tawr tawr a, ruisui erawh a phur teh chiam lo. Senku hnenah chuan he khuaah hian kum eng zat ngei awm tiin a zawt a, Senku chuan kum hnih vel tiin a chhang a. Sangha ringawt an ei thin tih a hriat chuan Senku chu tuar thei a ti char char e. Chuvangin ruisui chuan naktukah eitur dapin kan chhuak nghal ang a ti a. A tukah chuanin an air balloon chuan an chhuak leh ta a, Senku chuan Kohaku uai nel nel chu infiamna a ni lo ania hmangaihna a zuk ti vel a. Kohaku lah chuan ka infiam aw zawng lo, ram ka en ram tiin a lo vin a. Hnuai lam atangin Okoye leh Chrome chuanin an lo en dik ve zel bawk a. Kum sang tam tak a liam tawh vangin leilung awm dan pawh a danglam kan ti tawh kha. Senku chuanin map thar chu a ziak zel a. Chutiang bawkin Chrome leh Ukiyo te pawn phone hmanga Senku te nen inbe pawpin an ziak ve zel bawk. Ukiyo chuan thawm hriain hmanhmawh takin Chrome nen chuan lung phehna an awm nghal. Mahse tuna an thawm hriat hi chu misual ni loin ram kel kan tih ang chi hi a ni a. Ukiyo chuan ka thal hmang thiam ka kuai vang vang ka kuai vang vang sual ngai lo tiin a han thlah a, ram kel chu an that thei ta a ni.

Hla fe an kal hnu chuan tuipui kam lawkah thil hmuh chu an nei a, an thil hmuh chu an awi lo hial zawk. An thil hmuh chu buh tam deuh hi a lo ni a, chu chuan a hma ai zawngin ruihsui chu a ti phur a, a chhan pawh buh hmang chuan eitur chi hrang hrang an siam thei dawn a ni. Kohaku chuan a ka tana chuan buh chu a han chhawk zung zung a, an ni ho chuan Ishigami khaw lamah chuan an han keng leh a, a chi turin an thianfai leh te te a. Tisuka Sakhaw-din lamah chu bu chu tuh turin an keng phei dawn a ni. Khaw leh lamah Taizu leh mi dangte chuan milim ke chu la khawmin an rem mek a, mi pakhat chuan tuna ka thil rem mek hi ka pu ni hi tiin a rawn sawi chhuak a. Chutia milim an rem lai chuan Kohaku chu bu a chi tura an siam nen khan a rawn thleng a, anni ho hnenah chuan bu tuh an ngaih thu chu a sawi nghal a. Mi dang rim taka an thawh lai chuan Magma leh Yaw chu thing hlim hnuaiah chuan an lo awm mai mai a. Iaziriha chuan lukhum siamin Asagiri hnenah chuanin, Ni te sa si a, a hahthlak si a, hei hi ka lo pe ang che, a ti a. Chutah chuan Asagiri chuan a thluak chu a han hmang leh a, Mi dang hriat theih ngei tur chuan, ka va han lawm tak em, Iaziriha? Kei a phu lo hnenah hianin buh hotupa nihna min hlan a maw? Mahse he thil hi buh huan siamtha ber hnenah ka hlan chhawng ang, tiin a sawi a. Chutiang tur zawnga a siam a nih loh vang chuanin Iaziriha chu a lo zak chem chem a, Mahse hei a tha khawp mai. Magma leh Io chu rim takin an thawh phah a. An pahnih chuan in el viauin buhhuan hotu pa nih chu an tum ruh hle. Zanah chuan an ni pahnih chu chauchhiahin tui takin an mu a. Taizu erawh rim takin a la thawk tau tau a. A ni hi chuan hotu nih kher kha a tum ve lo a, a tih theih zawng a nih vang leh rim taka thawh a ngai tih a inhriat avanga thawk chauh a ni. Chhuna mi pakhatin a pu lim a rem mek kha a mitthla chuan a awm reng a, Taizu hi a tet laiin a nu leh pa te chuan an boral san a ni awm e. Chuvangin chhuna mi kha Taizu hian a lo khawngaih ngawih ngawih a ni. Taizu huan chu a zauin a bu te pawh chu an lo thang lian chak khawp mai a, Yaw leh Makma erawh an lo lawr ve tet tet chauh. Taizu chuan a hmaa Senku nen an siam lei tha kha lo siamin a huanah chuan a lo theh vak chu niin, chu chuan a buh te chu a ti thang duang a ni. Senku chu phone atanga biain ani chuan an lei chu engtiang a tha nge a ni tih fiah turin a ti a, a siam dan tur pawh uluk tak chuanin a lo hrilh. Tichuan Taiju leh midang te chuan an buh huanah chuan lei tha pawlh tur zat chu an hriat theih phah dawn a ni. Magma leh Yod chuan an lei tha chu an huanah chuan an theh ve ta a. Tichuan an ni pawh chuan buh huan tha em em mai chu an lo nei ve ta a ni. An ni ho chuan Taiju chu a thawh rim em avang leh a phu em avangin huan hotu nihna chu an pe a. Ani pawh chuan chu thil chu lawm takin a lo pawm a, Senkute pawh an thang rei ta bawk a, tunah chuan an lo haw leh tawh a. Buh huan zau em em mai leh tha em em mai an hmuh chuan anni pawh chu an va han lawm tak em. An buh chu nuaiin Senkute chuan chhangtui tak chu siam a tum a, Ruisi pawh chuan chhangtui em em mai chu a lo mitthla kual vel a. Senkute chuan, Beiseina lo nei sang vak suh, ka siam thiam vak lo nia, a ti a. Chutah, chhang ût vek chu thuk aṭang chuan a la chhuak a, anni pathum chuan a dik lo tih chu an hria a. Mahse, Kohaku leh mi dangte chuanin tuiti takin an lo ei a. Eng ang chiah nge tih hre turin Senkute chuan an han ei ve chhin a. Ruisui nen chuan tui lo an ti lutuk chu an let tawp a, hetiang kan ei reng nih chuan kan thi thei ang an ti hial a ni. Hetia kan siam dik theih tak lo ah chuan Ukayo nangmah khan i siam ang an rawn ti chhuak a, a ni lah chuan ka siam ang maw? a lo ti a. An thil siam a tui lo em avang chuan Ruisui chuan ei tur siam thiam tak kan van ma maw em? a rawn ti a. Kohaku leh Krom chuan tui ti takin an ei a, a rukin sangha an hne tih an inhre miah lo ni tur a ni. Ruisui chuan, Tisu ka sa lel rama an thiante awm mek chu biak pawh a duh a, a chhan pawh eitur siam thiam tak kai tho tura a tih dawn vang a ni. Khaw lehlam a awm Mina mi chu vabiain Ruisui chuanin mi dang chu kai tho turin a ti a, Mina mi erawhin Revival fruit an nei tawh lo thuin a lo chhang a. Ruisui chuan Mina mi in mi kai tho theihna tui a dah tha tih chu chiang takin a hria a. Mina mi chuan tui chu a lo dah tha ngei a, Tichuan midang kaitho tur chuanin Lawngte chuan an inkhal chhuak a. Ruisui chuan an mi kaithawh tur chu hmanhmawh taka zawng tur chuanin a lo ti a. Mina mite chuan an mi zawng chu an vaw hmu vat a, he nu hi eitur siam thiam tak niin a hming chu Francois a ni. A lu chungah chuan nunna tui chu an lei a, Francois pawh chu a thawmhnaw tur chu Yaziriha chuan a lo ṭhuisak vek tawh a, ani hi French mi a ni nghe nghe. A rawn harh veleh a ni chuan a thawmhnaw chu rang taka inbel nghalin an ni ho hnenah chuan lawm thu chu a sawi a. A ni chuan ruisui awmna pawh chu zawt nghalin chumi lamah chuan a kal nghal a, a sagiri pawh chuan a zui ve bawk. Zanah pawh chuan chawl loin Isigami khaw lam chu an pahnih chuanin an pan ṭau ṭau a. Ukoyo chuan Ruisui hnenah chuan Francois chu Japanese mi a nih loh vangin a chanchin tlem a zawng chu a lo zawt a. Ruisuiin a chanchin a sawi mek lai chuan Francois chu lo thlengin, I sawi dik chiah e a rawn ti nghal a. A hnungah Asagiri pawh lo lang ve in, Ni hnih chawl miah lo a kal chu, a chauh thlak nge mai tiin a let tawp a. Ruisui chuan an ei tur siam ut zet mai kha a lo hmu a, Francois chuanin ei tur tui tak an mamawh tih chu a hrethiam a. Ani chuan ei siam kawr chu a inbel nghal a, mahse ei tur siam nan chuan mamawh tlema zawng chu a nei ve a. A tul anga che chhuak turin Senku leh mi dangte chu an lo inring reng a, a hmasa berin kel hnute chu an mamawh avangin Ramkel kha an vawman leh dawn a ni. Ramkel chu vawman leh in a hnute atang chuan butter te chu an siam a, chuan thei hmu kan tih ang chi te pawh kha an um tel bawk. An mamawh te an neih kim takah chuan chhang nuai chu an tan a, Mahse Francois chuan a chhang nuai chu midang khawih tel a duh lo a. Lo khawih suh u, uite rim in nam a tite pawh ni maithei ni. Senku chuanin chhang urna tur thuk tha tak chu a siam sak a. Senku hnenah pawh chuan lawmthu chu a sawi ve bawk. Francois eitur siam chu a rim tui bawk a niang. Chrome leh Kohaku pawh rawn dakin a tui dawn hle mai a, an rawn ti vawng vawng a. An duhtawk vel an han hep hnu chuanin an eitur siam chu an la chhuak a. Mi zawng zawng pawh chuan chu thil chu tui an ti a, Ruisui pawn sangha a hne thu a sawi tawh miah lo. Francois chuan chip chiar takin a ei tur siam dan chu midang hnenah chuan a lo hrilh mial mial a, midang pawh chuan uluk takin an lo ngaithla ve bawk. A hnuah Mina mi leh Senkute an inbiak lai chuan Mina mi chuan tu bulah nge lawmthu in sawi dawn a ti a, anni ho chuan Francois le tiin an lo chhang a.

Senku leh Puka Seki te chu an inbia a, Senku chuan Puka Seki tan hna tlem a nei ni awm e. Chu mi hnu chuan Minami leh Puka Seki chu Ishigami khuaah chuan Steam Gorilla khan an vaw kal a. An pahnih chuan an lo mawi dun cheng cheng e. Senku chuan Puka Seki hnenah chuan an thil siam tur chungchang chu a hrilh a, phur takin Puka Seki pawh chuan chu thil chu a siam ve nghal a. Senku leh Chrome pawh a hma ang bawkin lab chhungah chuan titi pahin thil chu an lo buaipui leh mek a, Eng thil nge maw an siam leh dawn ni? Senku in a thil siam a zawh a, Chrome hma a a keng chuan darthlalang lek chu niin, Chrome chuan hei hi ka hmel maw? tiin amah chu a inti sawi vel a. Ishigami khaw ho chuan an hmel chu chiang taka an vawikhat hmuhna ni vangin darthlalang chu an lawm reuh phian a. Mahse chu chu Senku thil siam ber leh Minami leh Asagiri inremna thil chu a ni lo. An pahnih chuanin an lo inrem ve thlap kan tih tawh kha. Chuvangin Senku chuan camera loh theih loh a a siam a ngai a. Senku chuan Minami hnenah chuan camera chu a peh a, ani chuan a nunhlui chu hre chhuakin a pa in a naupang laia camera a pek lai te chu a ngaihtuah a. Kha minute rang khan thla lak kuah leh video-a thil han record vel chu nuam ti chhoin reporter chu a rawn ni chho hial a, thil hring a rawn lang ni pawh khan a thla chu lak tum mah se, amah chu lung a chang miau vangin. Thla pawh chu a la hman lo a, Senkul hnenah chuan lawmthu chu sawiin camera chu kuahin a tap zawih zawih a. A lawm em avang chuan, Ka tiam a che u, a tul fe ah loh chuan he thil hi ka hmang miah lovang, a ti a. Mahse Senku chuan, Camera tam tak chu rawn nawr pheiin lungngai mah ta che, a rawn ti a. Ruisui hi mihring thuneihna duh tak niin, mahse a sual erawh a sual chuang lo a ni. Pu Kaseki te chuan Yajuriha thawmhnaw siam thahnem tak chu an rawn keng a, chu chu inbel tirah Senku chu thlalak sak an tum a ni. Senku chu thawmhnaw hrang hrang inbel tir in thla te chu an lak sak a, mahse a duh zawng chu pakhat mah a awm lo. Minami chuan a nih chuan engtin emaw tak khan in post ve la a ti a, Senku lah chuan in post dan tur chu a hre bawk si lo. Francois chuan a nih i mi ngaihsang deuh in post angin in post la ni mai lawm a rawn ti a, chuti chuan Senku chu in post in thla chu an lak sak ta a ni. Tunah hian map tur an buaipui mek kan tih tawh kha, zia sa chu nei tho mah se, tunah camera an nei leh tak ah chuan a thla lak chu an duh leh ta zawk a. Kan hriat tur chu an camera hian colour a nei lo a, black and white a ni tihna a nih chu. A ngai teh bawkin Senku leh Ruisui chu air balloon ah chuan an chuang leh a, Senku chuan hnuailam thla chu uluk takin a la mal mal a. Chutih lai chuan Chrome leh Pukaseki chuan Senku thla an laksak kha en thei turin an lo siam ve mek a, Chrome te chuan thlalak an en chuan a ropui chu an ti lutuk a, mahse Senku awm dan an en chuan an nuih chu a za ru deuh. Senku chu a mi ngaihsang ber in post danin a in post kan ti tawh kha.